Pariž, ponedельnik. Hormatly ildeşler, şu gün üçünji awgust iki müň ýigrimi altynjy ýylyň duşenbe güni biz Parižde. Ine meň ýanymda Seýitguly, dewlet aktiwisti, Diana, Daýanç toparynyň ýolbaşçysy we beýleki aktiwistler häzir daşary çykdylar, gelýärler. Hormatly ildeşler, ine şu gün biz irden protest etdik. Sagat on dörtde biz türkmen ilçihanasynyň öňünde protest etmelidik. Häzir biz oturyp ýygnak geçirdik-de, biz karara geldik. Şo protesti çuň etmeli däl. Indiki gezege geçirmeli diýip karar etdik. Sebäbi indiki protestimiz diňe türkmen ilçihananyň öňünde bolar we köp bolar. Ine, köp bolýan protestiň birini aýdyp geçeýin. Ýigrimi ýedinji oktýabrda hemme DWT agzalary, Daýan Gruppanyň agzalary hemmämiz Pariže gelýäs, halkymyzy goldap, biz protest edäs. Ýörite Ýaňky Türkmenistanyň emele gelen güni diýip biz ýigrimi ýedinji neme oktýabrda gelip hem sizi çagyrýas Türkmenistanyň içinde biz hem Pariže gelen. Indi şu gün näme üçin biz protest edemzok men düşündireýin. Biziň aramyzda birnäçe adam bar dokumentler düzüp gel bize-de rugsat bermediler, rugsat bermediler diýýänim mümkin biz özümiz administratiw ýalňyşlyk goýberdik. Ýa biz bir hatda iki ýerini görkezdik, ýöne her hatda bir ýeri görkezmeli ekeniň, şonuň üçin olar her hatyňa bir yzyşa inebilýär. Onda-da biz aýtdyk, biz etjek diýip, olaram bolýar diýdiler, ýöne biz oturyp maslahat etdik. Şu gün geçirmeli, birnäçe biziň aktiwistlerimize zat mendi. Häzir bosgunlyk alýany üçin administratiwnyý narušeniýe bolmasyn diýip biz etmeli. Şonuň üçin biz indiki gezege geçirdik, indiki gezegem daş däl, nesip bolsa biz protesti geçireris.

ýigrimi ýedinji oktýabrda ýene bir protest bolýar. Onda inşallah hemmämiz geler, goşular. Sizem bize goldaw bermegiňizi sizden haýyş edýär.
Hormatly ildeşler, ine häzir Muhammet Düýejan geldi. Muhammet aga, hoş geldiňiz. Muhammet agany goşulyň. Size sag boluň. Men telefondan birinji gezek girýän. Muhammed aga, salam aleyküm, hoş geldiňiz. Salam. Siz eşitýäňizmi Muhammed aga? Eşitýän, eşitýän.
Sesiňiz gelenok.
Sesiňizi açyň.
Sesiňiz gelenok. Yo ses bolmaly şu wagtlam. Okey. Ýokmy ses? Muhammed agaň sesi gelinçä hormatly dileçer men ýene bir ýatladýan. Biz sentýabrda disiplini protestde başlap, Diňe Parižde däl, başga döwletlerde-de başlar protestler. Şonuň üçin oppozisiýa duranok. Biz Gurbanguly we Serdar Berdimuhamedowa garşy göreşimizi dowam edýäris. Biz diňe protestler bilen däl-de, administratiw tarapdan hem göreşýäris. Häzir hatlar gitdi hemme ýere. Hatlar gider durar. Eýýäm bir topar döwletler Gurban bilen Serdar Berdimuhamedow bilen duşmany, ýagny Gara çetdilere duşak gelýärler, sebäbi biz olara düşündirdik pul üstany terroristiň kimdigini. Ine bu gülkünç zat. Terroristler bize terrorist diýýär. Gaty gülkünç zat. Sebäbi biziň elimizde ne ýarag bar, ne MHM bar, ne polis bar. Biziň elimizde ne ogurlanan pullar bar, biziň elimizde ne kriminal pullar bar, biziň elimizde ne kriminal narkotikler bar. Hemme zady edýänler bize terrorist diýýär. Bu bir gülkünç. Şonuň üçin biz bu terroristleriň ikisinem Hökman suratda ýigrimi ýedi oktýabrda tutmaly. Men siziň hemmäňize haýyş edýän. Ýigrimi ýedinji oktýabr belläň. Poýezdda, samolýotda, sadakalarda, toýlarda, maşynlarda, tanklarda, hemme ýerde biri-biriňize düşündiriň. Ýigrimi ýedinji oktýabr soňky gün, režimiň, Gurbanguly Serdar Berdimuhamedowyň soňky güni. Nesip bolsa, bizem bararys, bizem galmaly, biz şony etmeli. Inşallah, siz galyň, biz barýas. Göni. Ýigrimi dört sagadyň içinde biz bararys, nesip bolsa, biz şular alaly. Sebäbi Türkmenistan azat bolmaly, Türkmenistan bitarap bolmaly. Türkmenistan diktatora bagly bolmaly däl, biz biziň durmuşymyz, biziň janymyz, biziň tenimiz, biziň garyndaşlarymyz, biziň çagalarymyz hemme zat öz başyna aýratyn bolmaly we biziň geljegimiz bolmaly. Muhammet aga hoş geldiňiz salowmaleýkim. Salam salam watandaşlar. Sesiňiz gelenok ýa mende ses ýok. Men şony bilemok.

Türkiýe halkyna bolan hemem şu iki milletin, yani Türkmen, Türkmenli hem Türkmenli döwletiniň doganlygyna ýöne hökümet ýolbaşçylarynyň dönüklik etýändiklerini ýagny faktlar esasynda şony bes etmegini talap etdi. Örän ýerlikli sebäbi bi milletiň bir doganlygyny we şolaryň aragatnaşygyny adalat esasynda biri-biriniň bähbidi esasynda hem biri-biriniň horlamaklarynyň gelip çykýandygyny siz aýtdyňyz. Ýöne häzirki syýasatçylar bular milletleň duşmany, birligiň duşmany. iki binnetiň dogan bolmanlyklarynyň duşman, onuň diktatyn, diktatyn gurjak bolýar. Olam bolýar, olam hiç wagt ýerine ýetmeýär. Bolmaýan zada ol etjek. Biziň haçan hem gözler bilen görüp oturjak Türkiýe döwleti, hökümet ýolbaşçylary bilýär. Gözi bilen görüp oturjak türkmen döwleti öz

Olar tutup diktatorun eline tapşyrmak bolmakdan gelip çykýar. Şol üçin örän ýerlikli örän minnetdar sizden. Watandaşlar şu hereketde hökmän öz täsirini goýýar. Şu güne çenli Berdimuhamediň şeýdip özüni alyp baryşy diňe şuňa hereketde bolmady.

hiç kime ynanmaýarlar, olary barlap durýarlar. Eger gowy iş etse, goldaýarlar, erbet iş etse, köçä çykýarlar. Biz şu güne çenli şony edibilmedik. Ýöne şu gahrymanlar şu gün edip otyr. Gijem bolsa, ýene şu hereketi biz başladyk, indem güýç alyp barýar. Şol üçin geliň şuny güýçli dowam etdireýliň. Geliň öz ýurdumyzy eýe çykaýlyň. Öz çagalarymyzy, öz halkymyzy inden beýläk köşetmäýliň. Ýurdumyzyň baýlygyny talatmaýlyň. Ýurdumyzy şu ösüp duran ýurdumyzy bulaşdyrmaýlyň. Şunda biziň ýurdumyz graždansyz uruşa edip barýar. Eýýäm.

Ýene bir gezek salawmaleýkim hormatly ildeşler. Muhammet aga köp köp sag bol. Hormatly ildeşler ine ýaňyja biz protest geçirip türk ilçihananyň öňünde protestlary durmaz. Biz diňe türk ilçihananyň öňüne geçirmez. Biz Brýusselde geçireris protestlary häzir salnyşdyryp dur. Biz Strasburgda geçireris, biz Ženewada geçireris, biz Ýa başga döwletlerde-de geçirer. Indi Amerikada her ýyl ýigrimi üçünji sentýabrda bütin dünýä ýolbaşçylar uruşýar, prezidentler uruşýar. Şo ýerde-de geçirer. Nesip bolsa professor indi durmaz. Biz ýigrimi ýedinji oktýabr siziň hemmäňizi çykarýar, çagyrýar. Sizem çykmaly. Her adam öz obasyna, häkimlige barmaly. Her adam öz obasynda Ýaňky maşgalasyny alyp çagalarynyň pekiniň uny bar. Siz öz närdäçiligiňizi dilemelidir. Svet ýok, suw ýok, iş ýok, potratçylyga suw ýok, telewizorlar, ýaňky holodilnikler köýdi. Hökümet şoňa jogapkär. Medisina ýok, hökümet şoňa jogapkär. Mugt medisany oňa bermeli. Köçeler dogry däl, hökümet şoňa jogapkär. Sizde poýuzlar wagt-wagtynda gelenok, demir ýollar çekilenok, uly ýollar, magistral ýollar çekilenok, aeroportlar ulandylanok, merkezi ýaňky saglyk öýler gurlanok, merkezi medeniýet öýleri gurlanok, mekdepler gurlanok. Ine şunuň hemme zady hökümet siziň puluňyzy alyp, Arkadag şäherini gurup ýör. Öz ýaňky metjidini gurup ýör dört ýüz elli million dollarlyk. Hiç hili haky ýok. Biz diýmesek ine şol edýäsal. Şoň üçin biz çykmaly, aýtmaly, soramaly. Sen o çykanyň bilenem, şo zatlary aýdanyň bilenem sen oppozisiýa bolmaýaň. Oppozisiýa ine biz. Biz göni Paso saňňyna gidip protest edýäs. Biz göni Gurbanguly bilen Serdar Berdimuhammedi tutmaly diýip aýdýas. Siz aýdaňyz oňa ony. Siz öz nägilikleriňizi aýdýaňyz, problemalaryňyzy aýdýaňyz. Şonuň üçin milisiýa gelýärmi terrorist, ýaňky polis terroristleri, ol MHM ganhorlary gelýärmi düşündiriň. Dogan men hem seň arkaňy gorýan, hem seň maşgalaň, seň dogan-garyndaşlaryň arkasyny gorýan. Şol ýaly kemçilikleri aýdyp düzetjek bolýan. Hany men terrorist bolýanmy eger men kemçilikleri aýtsam, men oppozisiýa terrorist bolýan bolsam, onda geliň onda biz diňe öwüp duraly Gurbangulyny we E, ölüp gideli hemmämiz. Geliň onda biz öwüp öwüp baryp hemme ýerini ýalap ýalap biz e, ýaňky doglan çagalarymyza-da şol terbiýäni berip biz halk bolup ýitip gideris. Aýdyň şoňa. Düşünmeli şolar. Olar ýaly büt hiç hil döwletde ýok Koreýadan başga. Näme üçin Türkmenistanda bolmaly? Kim ol çüýrükler? Türkmeniň taryhynda öňe çykmaly adam, domprowenýaň başlygy bolmaly adam ogurlyk getirip prezident edip özüne Ýaňky atlaryň, pişikleriň, itleriň milli lideri bolup ýör. Utanç dämi bize, biziň türkmenlerimize, bize utanç dämi şol? Utanç. Geliň çykalyň ýigrimi ýedisine we şony subut edeli. Biz-ow kabul edemzok şony. Sen Gurbanly bolýarmyň, Haramguly bolýarmyň tapawudy ýok. Biz şony kabul edemzok diýip görkeziň şony. Galan zady biz alyp gideris. Ine haýyşt. Oňa çenlem biz protestler ederis, ýöne ýigrimi ýedinji oktýabry häzir awtobusda, ýaňky poýezdda, sadakalarda, toýlarda, nirä barsaňyz, hökümi edaralarda, iş ýerlerde, hemme ýerde gürrüň ediň. Şu MHM dagyrdasyn-da, hemme ýerde aýdyň, onsoň MHM sizden gorkar. Halk gallaw, bize, bizem, biziňem işimizi görer, biz halky talap, talap, külüni çykardyk, indi bizi kül, kül çykarar diýip, ýaňky aýdyň hemme ýerde. Aýdyp başlaň. Duýduryň, oppozisiýada galýar, bizem galýas, dawaýçy iki bolup galýas diýip aýdyp başlaň. Haýyş sizden. Ine häzir edilmeli iş bol. Paýlaşyň wideolary, giriň tiktokda goýuň köçeleriňizi, ýaňky jaýlaryňyň ýagdaýyny, çagaň ýagdaýyny, eşik ýok mekdebe, pul ýok mekdebe eşik alar ýaly, ýaňky kösenýäniňizi aýdyň, çekinmäň. Hökümediň borjy siz üpjün etmek. Hökümediň borjy minimal aýlygy ýedi ýüz ýewra galdyr, ýedi ýüz dollara galdyrmak. Sebäbi o pula ýaşap bolanok. Heý, ýüz dollara-da ýaşap bolýar Türkmenistanda. Kim alajak bolýar ony? Ýüz dollardan köp alan bar how? Nädip sen ýaşaýaň? Kösenip ýaşaýaň. A näme üçin sen içiňe salmaly? Hökümediň problemasy, döwletiň problemi. Näme üçin sen içiňe salyp gizläp ýaşamaly şony? Aýt ine, men alýan, çagalama ýetenok, maňa ýetenok. Iýmeşige ýetenok, geýmäne ýetenok, maşyn saklamana ýetenok. Ine, ýagdaý şura ýaly. Dawaý, sen prezident bolsaň, bir zat çöz. Ol oturyp lakgalap, ýaňky kabinet ministri geçirýän diýip, zapis bize görkezme, bize gerek däl, seniň zapisleriň gerek däl. Kabinet ministr allygyna geçirýär, näme üýtgedi? Allygyny hekimler çalyşýar, näme üýtgedi? Hiç zat üýtgänok. Diýmek, bir ugryny aýryp, başga ugryny goýýar. Muny golýan ogruna goýýada bize näme gerek ogrlar näme gerek asly prezident näme gerek bul ýaly. Biz şony aýtmaly. Bize meselämiz şu. Biziň problemamyz şu. Bize çözgütler gerek. Biz şunça garaşyp garaşyp kül bolduk. Al söz berýän, sen aýt. Men ha jaň geldim, men jaňa jogap berin.
Men geplärenmi, Murat? Sesiňiz gelenok Muhammed aga.

Ýöne hökümet sizi duzaga düşürdi. Size aýlyk bermäni, siziň eliňizi ogurlyk etmäge, bikanun hereket etmäge açyp goýýar. Ta öz halkyňyzy talap, Gurbanguly Berdimuhamedowyň jenaýatyna goşulyp, şony gollamak üçin, şoň duzagyndan çykyp bilmerýärmi? Size indi bir mümkinçilik bar. Biz Arapda işleyecek, Halany işleyecek, Arabroylu olacak, Gastoylu yaşayacak. Şu sizin hakkınız. Şol üçin hem halklar şonu isteýär, aktiwistler de şonu isteýär. Şol üçin gelin 27 oktýabrda şu meseläni doly çözeli. Ne daşary ýurtda köseneýli, ne maşgalamyzdan aýrylyp, ne ýurdumyzy tanladyýly, ýurdumyzyň baýlygyny öz halkymyz üçin, öz çagalarymyz üçin aýyrmaýly. Goý, her bir türkmen öz ýurdunda, Watanynda doglup-ösdi. Şu biziň hakymyz we ösen ýurtlady ilimli halka şeýle bolany üçin, talap edip bileni üçin, köçä çykany üçin, özüne degişli guramalary döredip bileni üçin, özüne degişli syýasy toparlary döredip bileni üçin, şola gowy ýaşaýarlar. Öz ýurduny nähili meseleler çözüp bilýärler. hiç bir adama adama diktator bolmaga ruhsat beren hökümet ýolbaşçylaryna korrupsiýa etmäni 450 million dollar bermäge ruhsat bermedigi üçin pula gowýaşýar. Ýaňy telewizionyň ekranlarynda görendiňizmi, Afrika döwletinden 70 müň adam pul gurup, öz janlaryny esgitip Ispaniýa bararlar. Hemmesem ýaş oglanlar. Ähli şu zatlar biziň öňümizde eýýäm bolup duran ýurdumyzdan bir gaçmak gerek. Biziň ýurdumyz baý. Biziň döwlet başçylygymyz bir haramzada biziň biziň baýlygymyzy talap talap oýurlar. Şoňa bes et diýdiler. Boldy. Şuňa-da biziň hemme hakymyz bar. Şu gün biz size hemme şertleri döretdik. Ähli gahryman aktiwistler gelip Fransiýada.

Şu biz porseti döretdik bile, bir hereketiňiz bile ýurdumyza eýe çykmaz. Şu güne çenli daýhanlara ýerleri beremok. Hakyky ýurduň eýeleri daýhanlar, bu ýurduň halky şolara ýerleri beremok.

Siziň çagalaryňyz on ýaşly çagalaryňyz bolmasyn, sizem sesiňizi çykarmeliler. Öz ýüregiňizde saklamaly. Çagaňyzyň geljegini bozmaly. A sizem sesiňizi çykarmaly.

Biz hem şoňa hereket etmek, ýaşy bolsa aýylýar. Şol taýda halkyň öňünde söni prezidentiňe ýurdy dargatdyňyz, şu derejä getirdiňiz. Siz indi kanuny hukugyňyz ýokdugyny dolandyrmaga diýip, şu taýda aýtmaga şolara şert dörediň. Geliň watandaşlar, bir gezek biziň ýurdumyzy hiç bir döwletli gollanok. Tersine, halky goldaýarmyşyn. Şu günki dünýäň ýüzündäki uruş-jenjallada iýminde şu mesele, ýagny diktatorlyk meselesi. Dünýäň ösüşi döwrüne böwet bol. Şonuň üçin hem dünýä jemgyýetçiligi, ösen döwletler şu meseläni çözýän bolýarlar düýp göter. Şoňa biz hem öz goşandymyzy goşup, dünýä döwletleriniň hem bize berjek kömegini, kömeklerini daýan haramzadalar iňňe bilýär.

Golbuň aýak şu agajyň nädip tutulmagyny bilenok. Ýöne ýöne gorkusyny görkezýär. Ýäni dünýä üýtgänini eýýäm boýun aldylar. Bular titreşip durlar. Şonuň üçin hem şonuň üçin hem 30-njy ýyla çenli şu aňyr derejede şunuň gorkýanlygyny görkezýär.

Şol üçin watandaşlar her mümkinçilikde biz Türkmenistany beladan ýurdumyzy dyndarmaga doly mümkinçiligimiz bar. Geliň indi meýle gul bolmaýly, ýurdumyzda kösenmäýli, çagalar ýetim galmasyn, çagalarymyzy zorlandyrmaýly, watanymyza eýe çykaýly. Sag boluň. Myrat aga. Alo eşitýäňizmi meni?

Men ine girmeli boldum. Bizde efir azjyk problem boldy. Efirde internetiň problemasy boldy. Häzir uýa bu. Hormatly ildeşler, ýaňyja ine Muhammet aga dogry gepleşipdi. Men ine Gurban bilen Serdary ýüzlenýän-de. Hemme Türkmenistanda ýa Türkmenistanyň daşynda ene-atasyz, Diri ene-ata barka ýetim galan çagalaryň agysy siziň garanyzdan çykdy. Siz, haramzadalar, şu çagalary ýetim etdiler, ýetim etdiňiz. Ene-atasy bar wagty, çagalar aglap, ene-atasyny görjek bolup getin. Häzir dagy mekdebe gitmeli, forma almaly, bir topar çykdajylar etmeli, mekdebe akitmeli ene-atasy çagalaryny, olar işläp ýörler daşy ýurtda. Bul bir utanç. Biziň halkymyz üçin, biziň üçin uly utanç. Şonuň üçin ine men ýüzlenýän size, siziň türkmençiligiňiz galan bolsa, siz özüňiz türkmen hasap edýän bolsaňyz, ine dört ýüz elli million dollar Muhammediň Muhammet agaň aýdyşy ýaly ýigrimi prosent daşyndaky işleýän halka eýýäm iş bolup biler. Iki ýüz müň adama iş bolup biler. Häzir bir milliondan ýokary Türkmenistanyň daşynda işleýän adam sany. Eýýäm şo şu mesele çözülýär. Bul ataly ogul bizä pikir etmek aňyrda dursun näçe şu gün köp ogurlap bolsa ertir mundanam köp ogurlap bolsa ine şu strategiýa bilen edýäler. Bu bolsa biziň üçin gaty kyn mesele hormatly ildeşler. Şoň üçin ine men size ýene bir zat edýän ýigrimi ýedinji ýigrimi ýedinji oktýabr biz hökman çykmaly hökman kömek etmeli hökman biz Hökman biz barmaly, hökman biz etmeli, biziň başga alajymyz ýok. Biz hökman suratda galmaly. Ine, Muhammet aga, eşidýärmi men? Eşidilýär, eşidilýär. Sesiňiz gelenok siziň, ses ýok. Ýene. Galdyk. Ha. Tamam, ses ýok. Saňa berjekdim.
Spasiba. Dadaý. Sesiňiz gelenok, bilemok näme üçin. Okan sen ony goý jebine. Hormatly ildeşler. Biz efiri häzir ýapak bir bäş minutdan soň aktiwistler bilen oturyp biz ýygnak geçirmeli. Şoň üçin ine Ine Muhammet aga hoş geldiňiz. Eşidilýärmi ses? Men eşidýän ýerini siz eşidýäňizmi? Ýa mende ses problemami bilemok. Ha ses bar diýýärler. Aýber aýber onda. Onda mende problema. Aýber.
Söz senden.

Maslahat berýäniňize, bizi tankyt edýäniňize köp-köp sag boluň. Inşallah biz hökman ýeňeris. Biz şol iki sany Harramdaglylykdan dynar. Pul adam türkmen halkyny bütin dünýäde masgara edýärler iki adam o çüýrük tohumdan türkmenistan dynmady. Ine biz şoň üçin hereket edýäs ýa biziň hem dogan garyndaşlarymyz bar biziň hem ýarlarymyz dost ýarlarymyz bar kösenýän türkmenistana biziň halkymyz bar kösenýän türkmenistana şoň üçin biz bu zatlary bes etmeli. Hoş sag boluň ine men oglanlara da görkezýän olaram size sag bolýar. Sag boluň watandaşlar. Bolýa sag boluň watandaşlar.